dem just dey look you somehow. e go cause the educational standard the hmm. level of excellence wey still dey shake o oh. now overcrowding go dey people wey no even sabi e go even make the lecturers wey dey overburden before in fact they go even kpai for the school. but there are so many regularities wey dey happen for jamb wey go make you, you mean? yes even when you want to You no dey see jam before dem start, is either the sense say paper don leak or crowd too much or network dey disturb, how I go write pass wey be say you as jamb you no fit do your work. We be eighty nine point nine Yanga FM. For jamb na now one hundred and fifty. before it was 200 be like say some people even talk say na 100 at one point but officially officially na 150 be the cutoff mark for jamb

for colleges of nursing sciences uh, and also people dem wey follow for the head of tertiary institution make mm. you also know say for 2007 to mm. 2016 the cut off mark bin dey 180 mm. for 2017 to 218 na 120 219 to 220 160 221 to 222 140 and right now right now they don bring am up to 150 so they just get up and down this one go come in say make dem bring am down or make dem take am go up so you fit say dem putting it to 150 na something wey make sense or something wey no make sense for inside the the matter mm. some people say na inclusivity e go make people wey be say dem no really know book but they need to go to university how so no be everybody suppose to know book. no be everybody suppose go university if the standard don dey why we go reduce the standard because but you no fit meet up. but the system of employment wey we get for this country if you no get a bsc dem go just dey look you somehow. Hey, then, then, then you go work for the BSC. You no go make see. Let me tell you something. E go cause the educational standard, the hmm. level of excellence wey still dey shake o. Oh, e go e go just break that table because now overcrowding go dey people wey no even sabi e go even make the lecturers wey dey overburden before make dem over in fact dem go even kpai for the school god so, forbid make because because thing wey dey suppose know dey no go know they go come water down everything wey suppose dey like e no make sense okay now. so make i just break this secret to you eh jam oh, really know say eh e get why the gas drop this um, this whole cut off mark make mm. i hmm. tell you what number one be say they know say if they have to do everything right about the examination everybody go write exam they go pass but there are so many regularities wey dey happen for jam wey go make you, you mean? yes even when you want to You no dey see jam before dem start, is either the sense say paper don leak or crowd too much or network dey disturb, how I go write pass wey be say you as jamb you no fit do your work, abeg reduce am make we know say you no dey do your work na why I reduce am, make everybody Hey. just dey their own, I know book na because of you no arrange well na why I fail, I you doubt don am. make we see na everybody come make we know how the matter take be oh. parents put mouth you know book you come still drop uh, drop my mark zero nine zero four eight two one ah. three zero one three no be because i no know book na because say some jam dem dey turn you on your own na im make me get one ninety that time wey dem do two hundred that year but it's well with my soul. just dey lis ten we dey talk about the recent um, cut off mark of jam and uh, e still dey shake for on top uh, the matter. Yes, so uh, this one are way too big oh, by Burner Boy on top is 9.9 and Guy FM station with Sabi. So just before we enter this uh, um, cut off mark or no cut off mark, Burner Boy, you know, say this song day on top twice as tall album we mm -hmm. released for 2020. However, He was featured in a song wey go dey released tomorrow. He was uh, featured by Shabuzi. Yes, so and they go release the song tomorrow. Change your mind. You know, say now for here you go hear that song tomorrow. so ensure say you mark your calendar for 9th of July 2025. Burna Boy burning and making the sound mm. this time around. My brother, my sister, we see day for on top. Uh, na true or na wash and the matter na the one wey concern jam

As dem drop di score, e go make sense, e go really help those wey no know book, dem fit go to tech, um, uh, wetin you call am, mm. uh, polytechnic or the rest. Mm. Examination, I've said it, is not the best way to know that a child is intelligent. Yeah. So them dropping it to 150, I think e go really help others. e no go, go help, help anybody. it will help a lot. e no go help anybody it because as we said mm -hmm. first of all e go reduce the excellence wey we suppose get for the university you know say even the people wey dey there now they mm-hmm. no even sabi wetin they suppose sabi before they enter university and mm-hmm. all the trauma wey you say that you got which affected you e happens e ha see there are people wey their belle dey run when it's time for their exam e no be say they go now cut off the mark just to admit people because of no be this same jam wey be say they put for 2am or you know very ungodly hour we know say jam get im own o but to now reduce the cutoff because they want more people to enter the university e no too make sense at all guess what more people will now get admission into the university which is a good thing but do we even have university wey get the capacity hostels go choke there is no capacity even the lecturers they are still complaining of meager salary wey they still no fit you know control and you know continue

two one three zero one three this cut off mark wey dem bring down to one fifty Mm. na true e make sense abi na wash e no make sense at all at all i know you will say something that make sense. We be 89.9 Yanga FM.